बिजली एले छला यही काकी कहाँ अयलै बिजली आ नहि अहाँके घरे हम जाइ छी अहाँ मना छी कऽ देने ताहि दुआरे नहि जाइ छी केना नहि मना करिए करिया आय तू सब बात बुझि कऽ जहन छ बिछा तू नहि बुझै छ कि की तोहर देवर केना के पागल सनका जिका करै छ यही काकी हम सब बात बुझै छियै लेकिन हम बम बम के समझाबै छियै तऽ हमर बाते नहि बुझियै तऽ हम कथी करू कहू तऽ ये काकी तू की करबह तोहर आदमी छ तू समझेबह आय आ ई जे रवैया रहत ने त एक दिन जेल में धरा देबह थाना में पकड़ा देबह ये काकी अहाँ के जे मन होत ने से करू ग जाओ ओई कोढ़ीवा के समझबते समझबते हम अपने पागल भ गेल छी ओई द्वारे त अपना बहिन के लेने छिए कि दुनू के बियाह करा देबे त हम बाते ने बुझै है

आगा से ई दिमाग में आइडिया एबे नहीं कर लिया अब उहे आइडिया हम अथी करबे हाँ कनिया कोनो चीज के जे जरूरी पड़ता नहीं तो हमरा कहिया ढौआ दिया पड़ते तो हम देबो कि हम का अपना बहिन के ओइ कोढ़ीवा जरे बियाह कराबो जे हमरा बिजली के उ जान छोड़े यही का कि आप टेंशन नहीं लू बुझलिए देखे छी कोन फटाप के नाने बियाह करते हमार बहिन से रे। हम उहे चाहे छी कनिया बुझला हमरा बिजली के पीछा छोड़े कहलिए ग कता छ घर में छ बम बम कोटपुटा रही घर में हट्ठो घरी खाली बन बादी में बुआ के ढनात रही है गेल होते केमू रह अच्छा ठीक छै कनिया बिजली जे के देखिया नहीं हाँ। त कही हो अच्छा ठीक है हाँ।
काकी जाओ हम पठाइए दिया कनी देखिया तो ठीक है काकी
हाँ आब नहीं दिमाग ने आइडिया एले गाम वाली काकी निके बात कहै छलिया आब उहे आइडिया हम करबे रे गुलाबो छोड़ दही आ ओइ दिन साग तोड़ के नहीं ले लियो उ साग लागे ना सुखेबे बिरिया पारबे साग के हम
देखी तो देखी रे अरे में सामान सब फूट जाते तो ही पर गिरे कथी बा अच्छा त भरि के भैया चाय ले लिया भाभी गोर लगे छी निके रहू निके रहू हां रे में बहुते सामान सब है कथी सब आते भरने छ ई की कहियो तो लागी कपड़ा है आ भाभी के लागी ना दस हजार वाला लहंगा लेने छियै बुझलिए आ टूट जत तो लागी भाभी बस

आइ बियाह शादी के घर है आ कुर्सियो नहीं किनने छी आ कर कुटुम अइते त कत बैठते आइ ये पोठिया बौआ अब अहाँ चलि एली ने तऽ आब सब चीज किना जेतै हाँ भैया हम जींस तीस नहीं पहनब हम कोट किनेब बुझला बियाह में ओरा नहीं जब हम बराती ये बौआ शेरवानी अहाँ अपना ले नहीं ने आबे ओकरे ला कीन देबै कैला कि हमर दियादनी है हमरा ले लहंगा आनि देलिए त देखियो दियादनी जका टाह पड़ गेले आहा के केना दा पर हम ओकरो कोट सिया देबे ने है जाओ नहीं पहले धरुगा ना घर में आ जे पैसा एकरा कोर्ट में खर्चा करबे से रहते त काम नहीं देते आगे ए आइए भौजी शादी ब्याह कथी बेर बेर होय है जे मन होते ने से हम भाई के किन देबे बुझलिए अरे भौजी अहाँ जे एहन बात बोले छियै अहाँके लहंगा में ढौआ जते लागले ओहि ढौआ लके एक

हम पोटिया भैया जने रह बुझलिए नहीं पटत ना त भाई के फोन क क कह दे छबी त भीन भ जा तोरी के केना कह नहीं पटा देखी तब घर में अली आ दुनू कोई झगड़ा कर लगली है पूछबा कल किया भैया पानी ला चाय पिया सेहन देखी तब
ये पान के बात है मान दे छी हंसी कैला रह गेले या ओकरा कहले भीन क देबे त देखले छटपटा के भाग गेले तैले हम पानी लगा आबै छी हमहूँ बुझै छी ने कि हमर भौजी के नहि सही बदमाशके एक बदमाशी एक एक करतब
गोर लागि के कहै छी बिजलिया अहाँ हमरा साथे देवक के अत्याचार न करू अहाँके बेगर न रहि सकै छी हम बुझलिए कला न बात बुझै छी अहाँ अहाँ कैले हमर बात नहीं बुझे छी कैले सब चीज बुझ कर नहीं बुझल जका करे छी कैसे बेर हम अहाँ के कहू अहाँ के नसीब में हम नहीं छी हमर तिया पाछा छोड़ू अहाँ अपन जिंदगी बसा लू हम ही अहाँ के घर यहाँ जोड़ के कहै छी एना नहीं तरपौ अहाँ नहीं बिजली एना नहीं भऽ सके हम अपने जितना जिंदगी में अहाँ के दोसर के साथ हम नहीं देख सके छी बिजली देखू बम बम हम अहाँके आखिरी बेर समझाबऽ आयल छी फर्स्ट एंड लास्ट मिलन छी अपना दुनू कोई के ताहिके बाद हम अहाँके कहियो नहि भेटब ऐसा गाड़ी अहाँके मर्जी ए धोखेबाज जब तोरा हमर साथ देवे के न रहो त कल हमरा जोरे प्रेम कैले कल हमरा झूठ झूठ सपना देखैले कि जीवन भर साथ निभावा के गेन आगे कैला एते झूठ बोली छे तू हमरा जोरे देखू बम बम हम अहाँ के साथ धोखा नहीं केली अहाँ हमरा जगह पर खार भऽ के देखू तब अहाँ के बुझायत वास्तव में बिजली गलत है कि सही है हम एगो लड़की छी हमरा सब किछो सोचऽ पड़े है समझऽ पड़े है। लड़की का अकेला जिंदगी नहीं हुई है सबके जिंदगी के बारे में सोचऽ पड़े है। बिजली
हमो अपना दिल के समझाबे छी लेकिन ई साला दिल न माने छै हम कते करू कहू त एमे हमर कसूर है यो बम बम हम बुझै छी अहाँके दिल नहि मानैया लेकिन हमहूँ तऽ मजबूर छी हमरो दिल नहि माने अहाँसँ दूर भऽ कऽ जिंदगी जीनाइ लेकिन कथी कहै छी अहाँ ऊपर वाला तकदीरे हमर इएह लिख देलकै कि अहाँ हमर नसीबमे कतहु नहि छी बिजली अही हमरा एगो बात कहू उस साला एक बीत के इंसान पर केना अहाँ अपन जीवन कटबे ओकरा से हम खराब छिए जे अहाँ ओकरा से शादी करल छिए अहाँ हमरा ठोकरा रहल छी अहाँ बात बुझे के कोशिश काहे नहीं करे छिए हम बुझाई छी ओकरा ला हम खुश नहीं रहबे लेकिन फिर भी खुश रह के नाटक हमरा करे पड़ते घुटि घुटि कऽ मारऽ पड़तै से बात अहाँ कैले नहि बुझै छियै
नहि हम अहाँके बियाह ओहि बंठा जोरे कहियो नहि होइते भले एहिके लागि हमरा कथू करे पड़े बम बम यदि अहाँ कनिको हमरा से सच्चा प्रेम करैत हेबै नहि तऽ हमरा बियाहमे अहाँ बाधा नहि बनब अहाँ अपन जिंदगी जियो आ हमरो जिया दिया गए प्रेम लीला वाली गए गए केहन छल केले हमरा सगे आय बोलू नहीं जेबै भेट नहीं बात करबै केना कचौड़ी में आयल छी भेट करके दोस्त छियै आ तू तू रे निर्लज्जा लाज शरम नहीं हो हैं जे हमरा बेटी से भेटा आयल छी जहर माहुर खा के मर न जो माय हम तोरा गोर लाग के कहै छियो तोरा जे कहै को हमरा क लेकिन बम बम के एक शब्द नहीं क ओकर गलती नहीं गलती हमारे हम ओकरा से भेटै एली ऊ नहीं एलै ई नहीं आयल तू एकरा बोले न छी रे जो

माथा आनि के मुंह नहीं देखायो तोरा ओइ के क्या ही दे मोल मोल मोल ना माय बात बुझा के कोशिश कर ना हम ओकरा समझाबो बुझाबो के लागी आयल रहिए कतौ भागे के लागी नहीं तू बेटी पर कहीं कोई विश्वास नहीं करी छी नहीं

भौजी हाँ बौआ एगो बात अहाँ से पूछो अब पूछू न ये कहलिया हाँ।
ती लड़की के अहाँ देखने छी कि नहीं अपने से आइए बौआ एके गाम के छिए तऽ अहाँ नहि देखने छिए बिजली के कोनो ए भौजी एहि दुआरे हम पुछलिया कि दू साल के बाद हम दिल्ली से एलिया घर चेंज भेल है ती ओ नहीं ताहि दुआरे पुछलिया बुझलिया

हँ हेलो ए बिजली कनिया मैं नहीं घरे खाना साना खा लेल ह ए निके रह निके रह खाना खा लेल ह ए, हमहूँ खा लेलिए आ कथी कहै छियै हमर दियर जे है पोठिया ओ बात करतऽ तोरा से दिया कह दिया के कहन का शर्माई है नहीं कुछो कहता ल कनि पति नहीं कुछो
हेलो हेलो दीदी फोन बुझा काटि देलक यौ बात नहि कटने हेतै या मोबाइल हेतै स्विच ऑफ भऽ गेल राजा आई टी पर फोन काटि देलकै ओकरा से बेसी तऽ अहाँके लाज होइ छै चलि एलियै गे माय गे माय गे केना छी गेल छी बड़ नीक छी अहाँ केना छी कहलक भैया हमरा लग कथी सब लोन छ दिल्ली से गे बौआ गे तू जे फोन पर हमरा कहले ने हम उहे लऽ के आयल छियो टेंशन नहीं ले तू ना ते मतर पहले कपड़े दिया तो जे कथी यहाँ दोनों भाई बहनी बतियाओ हम नाश्ता लगा दी छियै आ जो न गे कल पर हाथ गोड़ धो लेगा ना सबटा माथा खराब कऽ कऽ धऽ दे है जब हमरा बात करे के मने नहीं है तो जबरदस्त